Semmeḥ-iyi yakk ɣef leɛtab, ɣef ayen akk temmeslayeḍ. Smeḥ asmi nemyeɛjab, smeḥ asmi iyi-tḥemmleḍ, ma tenwiḍ tiwḍeḍ ɣer ṣṣwab, smeḥ mi ẓriɣ tɣelḍeḍ. Semḥ-iyi ɣef tisura tettheggiḍ qbel ad truḥeḍ, tɣelqeḍ fell-i tiwwura asmi akken iyi-d-tessumneḍ, ssmaḥ awi tisura deg way tebniḍ ara tzedɣeḍ. Temmuteḍ di tudert-iw. Tudert yettwattun temmut. Mi tettwasemmaḍ d tafat-iw. Tɣummeḍ ɣef wallen-iw tafukt. Ɣer ssmaḥ tewehha tikti-w. Ma yettsemmiḥ wakal n lmut. Ssmaḥ ɣef rrwaḥ truḥeḍ. Ssmaḥ ɣef wul teǧǧiḍ yeḥreq. Ssmaḥ ɣef tassa tgezzmeḍ, di tidet tesɛiḍ lḥeqq. Ruḥ ay txedmeḍ ar tafeḍ. Ruḥ ay txedmeḍ ar tafeḍ tidet am yiṭij ar tecreq. Ẓẓiɣ tajejjigt di leǧnan. Teqqar-iyi sawḍ-as sslam. Teẓra yakk s wayen illan. Asmi akken refdeɣ leqlam. Tenna-yi tigi d tira kan. Kečč suref-as teffɣeḍ si ṭṭlam. D asarup i d ddwa n lemḥan. Semmḥeɣ i ddreɣ di lemnam. D asarup i d ddwa n lemḥan. Semmḥeɣ i ddreɣ di lemnam.

Yesseɣlaḍ wul di bab-is Ara s-sur d-iwwi s lexbar Mi netta iqebbel tikti-s Yedda di lebɣi umecwar Win akken i ttargun tayri-s Mi yeẓra azekka s iwɛar Allaɣ yettru ɣef umkan-is Mi ssuq s wul i iɛemmer tagmat neɣ d tin akken seḥsab ɣas d iseggasen d anwa akka ara ɣ-tt-id-yefken neɣ d anwa ara ɣ-tt-yekksen deg-k ur sɛiɣ icriken ur ttaǧǧaɣ wak yessamsen ad k-kkseɣ ussan berriken d imellalen ad k-id-yasen Gar-aneɣ awal i yettnaren it, nettmeslay deg wass deg yiḍ. Tayri-nni bɣiɣ nekkini, ul yebda la d-yettɛeggiḍ. Ar ass-a deg wass-nni, ul s tayri-m yettfeggiḍ. Ɣas ɣef tegmat ur tebni, d tayri-nni bɣiɣ i tugiḍ. Ssneɣ tagmat d acu dduɣ di temẓi d aɣ-d-issekren ur yelli deg-s uhuddu neɣ iḥulfan yettwafren tagmat-nni ɣef nettḥuddu icebḥen deg wul yeddren s ismet tegmat ad neddu anef i medden ad aɣ-cekren s ismet tegmat ad neddu anef i medden ad aɣ-cekren

Acuɣer i teǧǧiḍ deg wul times Tayri-m d lebḥar tegguleḍ ar teɣreqeḍ deg-s Mi tt-jerrdeɣ tewɛer tecweḍ ul-iw tteqqes Ur tenfiɛ teɣzi n leɛmer azekka m'ur ddireɣ deg-s

Iɣḍer-iyi kra ttamneɣ tiyita tegla yessi Enneɣ ahat tegla yesnaɣ amdefel n wedrar tefsi

Mačči d nekkini d aɣbel diɣ netta mačči d kemmini d genɣ ifuk wayen nḥemmel tecɛel tmes tewweḍ igenni ndama nɣaɣ-d ssawel ma ifuk wayen nettmenni

Slul-d tayri icudden ɣur-m, i kem-icudden ɣur-i, nekk yid-m nefhem, nhedder i tziri, s tayri neɣ i tt-nesseɛlem, nesla-as mi d-gar tiɣri, tecbeḥ tayri ma tt-teddrem. D acu i d-yewwin usiɣ-d ar ɣur-m Nekk yid-m di sin d tayri d usirem Ussan-aɣ zdin teddreḍ yis-s i ddreɣ yis-m Gar kra d yineɣ d izzin ad ssuɣeɣ Ḥemmleɣ-kem, ḥemmleɣ-kem, ḥemmleɣ-kem. D taɣect-im i d aẓawan D win ḥemmleɣ ay izzuzen Yella yisem-im yal lawan Ɣef yiles ara d-ineṭṭqen Rruḥ-iw yeffuden yeswan Si rruḥ-im fessusen cebḥen Tayri-nneɣ zeddigen yeqwan D lerwaḥ-nneɣ i yemyeḥmalen Tayri-nneɣ zeddigen yeqwan D lerwaḥ-nneɣ i yemyeḥmalen

Ay ul i tt-yebɣan nettat I txeddmeḍ deg lmenker Ɣas deg sur llint snat Ttu-tt tallit ak tesɣer Di tayḍa tafeḍ tafat d nettat ay d-iglun s ṣṣber tayri uḥulfu ur tettmettat kra n wid ffren ur yettwaɣḍer tcuba di tmes semmḍen neɣ skerdi yekkan deg ilili terra-d ṭlam ɣef allen tcuba deg iṭij n lyali d tafsut n ijeǧǧigen deg uzzal n isaffen n tayri d tin neɣ yessidiren tikwal d tin werǧin nelli tettɛawzeḍ ad tettrebbi tessidir s tudert-is tezga deg-sen tettweṣṣi D tarwa neɣ d atmaten-is Ɣas d tasmuḍi n ctawi Nesgunfu iger iɣallen-is Ma tekkes i yiman-is taduli Aḥṣu kan i gma s-tefki-tt Deg-s yakk d-yefruri Ɣas ulamma deg-s texleq Limer ur tellul d-ittili Limer ur yelli ur tneṭṭeq Ɣas yal wakken i tt-yettwali Ul yefreḥ wayeḍ iceqqeq Seg-m yakk i d-lul tayri Mi tt-sawḍeɣ deg yenna tcerreq Ass-a nekk cuddeɣ-n ɣur-m Am akken tcuddeḍ ɣur-i D kemmini d asirem D kemmi d arebbi n tayri Lemmer ad tɣab ad tenṭerrem Get-as azal i tziri Di tafat ad tidirem

Tayri gan asassis widen akken ur tt-nefhim, win tt-ikesben ṭṭul n tudert-is ttwalin-t medden d abhim, win tt-ikesben deg yiḥulfan-is yessen i lqima-s s tufhim, a wid yeḍṣan ɣef tayri-s din kan temmeḍ mi t-tessim. Ma steqsan-kem-id fell-i, in-asen amek kem-ḥemmleɣ, xas s akken ur yi-d-yettwali d nekk i d tafat-is yid-s ddreɣ, ttwaliɣ-t d aggur mi d-yeflali-s tafat n wul-is sakdeɣ, d netta i d tayri d tadukli d aḥulfu werǧin ḥulfaɣ, yid-s i d-rebbaɣ tilelli ɣer igenni wis sebɛa srafgeɣ. Ma steqsan-kem-id ɣef aɛewwiq i sɛiɣ deg-s ssidireɣ, in-asen, Ma ɣur-wen iṭij war yecriq, nekk amzal am yiḍ i t-ẓerreɣ. Nemɛahad nekk yid-s ur nefriq, xas ma nuqel d imɣaren, ma d win yezgan di tayri-s yettxiq abrid d nettat yextaren. Nekk yid-s tayri ad tnidir. Tudert nekka-d nnig-s. I win yettnadin lxir, ikseb-it deg wul-ines. Nemḥemmal tayri ur tt-neffir, ulamek tewweḍ-aɣ iɣes. Kra d awal nekka-t ɣer deffir, ad nidir siwa nekk yid-s. In-asen, xas beɛdeɣ fell-as, ttḥulfuɣ ɣur-s qerbeɣ. Ttḥulfuɣ s leḥnana-s, ɣas fell-i ma tennam selbeɣ. In-asen ula d nekk nniɣ-as ayen akka yakk i wen-d-qqareɣ, netta ur wen-d-iqqar ara, in-t-as, iqqar-iyi-d. Qqareɣ-as tayri teǧhed gar-aneɣ. Ma nniɣ-awen leḥmala-w tekka-d nnig n tayri akkin, nekk d ayla-s, nettat d ayla-w, nettidir i nekkni di sin, fell-as kan i ters nniya-w tekka-d nnig n tiyeḍmin. Ad tili kan ɣer tama-w, ɣas nettnaɣ yecbeḥ d tislit. Ɣas deg imeṭṭi yekkaw leṣrik, ɣas ay akken bɣun nnan, ɣas ctaqet wallen tiziri yeẓer-d yakan s igenwan. Ass-agi ad d-greɣ tiɣri, Ḥemmleɣ-kem, s yakk iḥulfan, ulac i yecban tayri, ad tidir yal ass yal lawan. Ulac i yecban tayri, ad tidir yal ass yal lawan.

tayri-nni d aɣ-yesduklen mazal gar-aneɣ ur tefri ussan i ɣ-d-issemlalen xelfen d uḍan n tziri fell-aɣ d taftilt iceɛlen

Tcuba timsedda wali Awit kan tella tseddar Skuden asal deg ul teqqim Ussan agaten n deggar Anfi yeẓra d yesri ddim Man tru d acu i ɣ-yeṣran Mi d-yeffeɣ imeṭṭi n xmas Ulawen werɛad ssefran Ɣas yiwen uɛekkaz i nettewwet Tayri-nneɣ deg ufus n zzman Iḥuder-itt werǧin ad temmet Tayri-nneɣ deg ufus n zzman Iḥuder-itt werǧin ad temmet